Egaa hordoftoota keenya. Ashamaa ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtanii isin jechaa jirra galata rabbii har'a mana sheekaatti yaa'u jirra. Sheekan wal'aan isin agartaa jijjiirtan hordoftoota kiyyaa kadiirii illee nu wajjin jirra. Galatoomillee jalleen hordoftoota keenya akkasin nu jecha rakkate sheekni sanii lammada immoo mana keessatti waan akka maleeti isa mudachaa jira warra isaa irra waan akka malee gayaa jira arkaa jirra viidiyoo isaanii daawwachaa jirtan na fakkaatte har'a immoo aan galata isaallee dhaqee akkana galatoomillee hin jenneeni hordoftoota keenya roorroo inni itti jiru tana roorroo manni isaa keessatti jiru tana dadhabeetiin har'a immoo gara mana sheekan wallaanee san bira deemu jira hordoftoota keenya kan mana balloo keessaa nu baase san Abina keessaa nu fuudhe san mee kadiirittiin isin dabarsa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashem almaa Oromoo addunyaa kana mara jirta. Salaamni hanya qonnee irraa kan isin biraa ga'u jecha adda bannee iddallee turre. Ee akkuma micciiruu na duratti ibsatti gartee mee sheeka jabaa sheekaa nuti qabnu gartee rabbii gaditti. Isa gartee sababa nu ta'ee gartee guyyaa sana micciiruu na dhaabbatee akka balloo fi micciirii fi gartee diinii illee mana sana keessa akka baafnu nu godhe. Seetichi san garanii isaa gartee akka gartee karattee dhumuu miti. Nutis suutumannee bira deebinu suma inni osoo hangana kana irraa turre. Amma ogaa rakkoon oggaa dhufte gartee miti yeroo nagayaatiif wal bira deebi'uuf hin deebiin akka oggaa rakkoon dhufte rakkuma saniif kami bittee bakka san dheeytee bakka san dhaabbachuuf beeyte dirqama dirqama kan jenneeti dirqama san fudhannee. Egaa hordoftoota keenya amma karaa irratti dhaabbannee isinii marre amma gara mana isaa qaceelaa jirra akkanuma nu hordofaa Eh, innillee mana hin jiru agartanii jirtanii hordoftoota keenya mana hin jiru innilleen Akka jaartiin manaa baaftu godhanii jiranii. akka jaartiin isa manaa baaftu godhaniiti akkasi agartanii jirtan qarxaasaa itti kannaniiti dhumatti mana keessa kophaa jirti Eh, bas garaan nu dadhabeeti karaa isaa deemu jirra hordoftoota keenya Maaliif nun laffee sheeyni sani waan ta'eef dirqama bira dhaabbachuun keenya ah, nama yeroo rakkooti. Sheekni sun nama yeroo rakkooti akka malee roorroo takka keessaa nu baase. Kadiir faalleen akkasumatti rakkatan aammaqqaidhaa wajjin gaafa san nu echa. Rakkatanii rakkoo hamtuu keessatti nu baasan wallaahi kaal akkasin lafa dhee kadiir kun agartanii jirtan viidiyoo irratti illeedha. Alhamdulillah garuu Waa hundaa rabbii irra nu aansee. Eh, Rabbi irra nu aansu. Sheekni gartee du'aa dabalataa duubaan horatee nu dhufeenii bar waan sanillee akkasii najjaanee beeku. Rabbi alhamdulillah san hundaa waan najjaanee. Wanti siraa duraan halaalatti gartee nama kaani godhamaa jirtu sheeticha kana kana manutti hiine. Dheeyte. Nu boodarraa dhaqee hiikaa hiikaa jiru.

waliin quuqamee nama san cinaa akka dhaabbatuu eegale taate mana keessaan itti deebisan jechuudha. Odduu duubaa'ee isa duuba waan biraa dalaganiif. Saniifuu maal godhuu qabdan du'aayiidhaan bakka jirtan du'aayi nu cinaa dhaabbadhaa. Yoo rabbi irra nu aanse waan mana isaa san jiraa san gartee nuti harkaa fuunu. Jecha harkaa fuunee yoo baasuu dandeenya harkaa fuunee. San san itti yaana ka amma mana amma manumattuu laalu yaanaa bar. Amma manaa san waan keessa jirtu laalu deemnaa bar amma. Isiin bar sifuma san hadiyyuma san sheekaan barbaadu. Egaa hordoftoota keenya dhiyaannee jirra amma mana bira geenye eeguma mana isaa dhiyaannee kaameeraallee bananne akkanumatti nu faana turaan isiniin jaa nu hordofaa. Hordoftoota keenya egaa kun ulaan tana ulaan tana hordoftoota keenya.
Soo ulaan nu qoyte. Sheekh. Eenyuun jiru asirratti.

Nama tokko nagarre hordoftoota keenya dhugumatti gaa sheekni nama akka naan maluu miti gaa hordoftoota keenya sheekni akka malee nu jalatti rakkatee nama hunda ergee namni hundinuu achi lafa dhee gaafa mana walloo keessatti hidhaa turre saniis garmalee nu rakkachaa ture garuu wanni alatti eega yeroo takka takka mana keessaan namaa deebiti osuma namaa wallaana jee deemuuti gaa jiraame kaa duwwaa mana seente. Wan yeroo takka takka homaa ati firraan inni mana sii dhufa mana sheekaa dhuftee kunoo haati mana isaa akka malee keessa jirti viidiyoo irratti arkaa jirra. Kanaafuu mana isaa dhufne nuti. Mana isaa dhufnaan iskaa nama tokko nagarree akkanuma seennee mana haasee naaf kadiire meegaa Mana mana sana mana barbaadna muka miti. tetteenyeetuma eeyna moo dhiiroo hanga namni Yoo. tolchan moo keema irraa dhume.

Nasruu nirra didee agarre. Nasruu nirra didee qaba.
Eeywa.
Nasruu jiraatasi waan sun dheessee wayii biraa kutaa. Laaffatee dura fiigee hundi nu. Egaa hordoftoota keenya nuti kana hunda ijaan agarreetii miti. Online irra garreeti harakkannee dhufne. Sheekni kun nama akkanaa ammaluu miti jennee isaas mana isaarraan agarree hunoo guudhufnu. Gaa Yaa'u du'aayii godhaaf. Du'aayii godhaaf sheeka keenyaa kanaa du'aayii godhaa. Ani galata guddaa na biraa qaba. Amma naa fi bal'oo faa nu jaboodha. Shee nu jabaadha akka malee sheekan san nu jabaa nu laffee waan ta'eef. Nasrullee akkasuma ati warri akkasitti nu laffee san warrumanni deema akkana dhataa jee inni ergaa ture sheekni kun ergaa ture.

Saboo karma tokkotti namni nageen harkatu hoo? Jara kana gartee miti Wal- magaalaa kana jaarsa fayyoo. Mee akkam mee ma- mee malli maali yaa? Katawaa namaa kun hogguu wayii bifatti jijjiiraniitti dhufan. Moo maaliif inni kana deemee sii- siirii tana namarraa hiikaa jedhaniiti Dhaqa. aaraaf mana isaa kana balleessanii akka manni isaa kun aakira badee isaa fi isinis wal Haadha beekamu manaa ishee jara salphisuudha. akkasuma. salphisuudhaaf Dhaqa.

Okay. Aboo Kadir biyya kudhan hordoftoota keenya bakki isiin teessu bakka akka maleeti. Eh, Manuma kana keessa bakka namni taa'u hin malle taa'u jirti. Haa firaashni babbareedaan kun akkanatti tattaa'u hordoftoota keenya. Eh,

ol naqi mee mee o- hordoftoota keenya manuma sheekaa kanaa hin seenu ittiin hin bar manuma sheekaa sheekumaa wayis hin seennaan jechaa jirti barra waatti kannaniiti kanatti akkana kukkudhaa Ah, bakki isiin teessusan kaameraa islaama irratti isiniif hin deebisa bakki isiin teessusan bakka kaameraatti qabanii maranii miti hordoftoota keenya ah, nama sodaachisa ol seeni jiin kaa ni loltii Ni oguti hojii oggaa nama argite darba.